Ġew sar issa qies illi l-għalusi se tagħmillek bridesmaid sewwa ftehmtu hekk, qies illi ma tibqax miġġieldin taf, irranġaw daqsxejn. Hu aċċettajt li tagħmel hi taf għaliex hu għax inti ffissajt li tikkonvertiha għalhekk taf għaxkieku imma insomma isma' allura se tagħmel se tibqa' tikol hawn int? Le le ma jistax ikun, mela jien nista' noqgħod sa dak il-ħin min jisimha, l-ammur tgħid x'għandi x'nagħmel,

Daħal hemm, taf, kif rani intefa' l-kubteh quddiemi u talabni biex jiskorri, sitt għeddiela battu għand Patri Ġilon. U b'għatatlu sul-mort fuq l-affari x'għamilna rranġajna xi ħaġa. Saqsejtu sewwa? Sewwa, u x'qalek? Dak is-superjur da! Ejju, qalli li se nirranġaw.
Le, x'superjur, superjur, demonju, min daħħallek f'rasek li dak superjur? Mhux hu stess qal li hu tal-mużew? Le, superjur tal-mużew, imma tal-arti, mhux tal-mużew li qed taħseb int, ġust? Alla x'qallek illi se jirranġani? Qalli li se jirranġaw. U taf x'qalli wkoll? Qalli li naħseb dak il-fuħħar li sabu mhu xi ħaġa importanti xejn, taf, u dalwaqt jgħidulek biex tkompli għaddejja bix-xogħol tal-madum, taf. U iva sa billi nlestuli, issa ma jilħqux ilestuli sa dik in-nhar tat-tieġ, taf. O iva, ħares, ikomplu jlestuli meta nkun imsiefra. U inti għalik mhux xorta issa? Inti, anke l-affarijiet tar-rigali qed tikkonfondi fejn se noqgħod qegħedhom. Inti għalik tqegħedhom hawn, tqegħedhom hemm, tqegħedhom f'tal-banju. L-aqwa li issa se tiżżewweġ, Juse. O, mela hi! Veru, sewwa qed tgħid, hi! Għandek tgħid, bħal-lum tliet ġimgħat. Bħal-lum tliet ġimgħat. Inkun miżżewġa, hi! Bħal-lum, bħal-lum tliet ġimgħat. Ġieli bħallu tliet ġimgħat. Eh, da żgur! Kemmel għalija iktar, jien. Eh? Kemmel għalija iktar. Tassew li bħallu tliet ġimgħat? Da żgur li bħalhom tliet ġimgħat, mela! Ara naqra ħin għandek, hija! U ma jafx li bħalhom tliet ġimgħat se niżżewweġ! Il-min tmur tgħidha din, eh? Kemmel għalija li fadallek iktar, isma' se naħrab ta'!

Imma jien żgur li rajt sew. Pietru ħareġ minn diċ-ċella jomgħod.
Mhux ta' b'xejn hawn riħa ta' pasti!
Hawn qiegħed sur irrisponsabbli hux hawn ġejt tistaħba! Jien ġejt biex ngħidlek li int ma jixraqlekx li tifforma parti minn din il-komunità penitenzjali! Hu wisq aħna, aħna bħala ħutek ma jixirqilniex illi naqsmu ħajjitna miegħek! Fejn is-serjità ta' bniedem? Fejn is-serjità ta' bniedem li jagħmel daqs tliet patrijiet f'daqqa? U bħalissa ma nieħux rankatura 'l fuqek u ntik daqqa u nitfgħak taħt dik is-sodda għax għax ma nafx x'inhu jżommni!
Rose, Hej! Erba' kelmiet bil-Galgu u mimlija karità Kristjana. Prost! Skużani, Patri Gwardjani, ma ħsibtek Pietru! Inqjast bil-goff, pupul, bil-goff ħafna! Għandek raġun, imma ħsibtek Pietru jien! M'għandu x'jaqsam imma billi ħsibtni Pietru!
Jien ċella bħal din hawnhekk tixraqli, Patri Gwardjan! Iva,
biex tiġi kkastigat bħal speċi. Kulħadd bravu f'dan il-kunvent, kulħadd jaf jgħodd sal-għaxra, jien ukoll naf nagħtgħod sal-għaxra, da żgur li trid ċella bħal din. Anke Patri Pietru jixtieq ċella bħal din, ħalli jkun jista' ċ-ċella tiegħu minn post tal-ġabra u l-konċentrazzjoni u l-kontemplazzjoni jibdilha f'dolċerija. U anki Patri Ġlormu jixtieq ċella bħal din, ħa jkun jista' joqgħod jikteb bil-kwiet taf xejn m'hemm taħt barra l-pasti. mimli karti u kotba, qisna librerija! Eħ, żgur li kulħadd jixtieq li jkollu ċella bħal din, mill-bogħod minn kulħadd. Mela x'inhi? Huh! Ja ħasra n-nervi li għandi, n-nervi m'hemmx li rrażżanhom, ja ħasra! Insomma, ara pupul, nista' nkun naf għalfejn kont qiegħed tfittex lil Patri Pietru? Jekk ma jimpurtax Patri Guardia nippreferi li nsolviha waħdi din il-biċċa xogħol li hemm bejni u bejn Pietru. Dejjem jekk ma jimpurtax Patri Guardia.
Ma ġara xejn. Ma jimpurtax. Anzi jekk inti taħseb illi Jekk jiena nidħol fil-biċċa flok ġid isir id-deni, allura żomm kollox għalik. Jiena ma nieħux gost nidħol fit-twejjel ta' ħaddieħor. Le, tgħidli xejn, tgħidli xejn.
Ma tridx li xi jwasslek sa isfel, hux Patrick Wardian?
Biex ngħidlek il-verità, Pupun, Ħsibni mmur waħdi noqgħod naħseb fuq il-kliem li ġieli għidt u li ma missniex għidtu. Jien ukoll għandi xi nsewwita, żgur.
U ukoll, mela aħna x'għandna xi nsewwu? Aħjar iħallih jitbiegħed ftit. Tkoseb ma għandu ftit raġun taf. Ma missnix kont daqshekk iebes. U kif kelli nsib lilu hemm taħt u mhux il Pietru? Minn warajk deher qisu hu. Imma hawnhekk ħadd ma jrid jifhimha li jien imbulwat b'nervi jdoqqu l-iskotti.

Fost l-oħrajn qalli, Patre Popul, kull meta narak quddiemi nistħajlek qiesek ċilindru tal-gass! Dak li qalli. Tesplodi int, jorqos hawn Joe, ħalliet riqet ir-raħal kollu. Mela, lanqas se ngħidlek li ġejt ngħidlek, tala' għandek dirrak fuqek, mela x'nagħmel?

Nittajjeb, Reb, nittajjeb bla mistrieħ. Minn irdum għall-ieħor, fid-dlam ċappa, kollha mħabba mimlija trab. Qed tismagħha f'ħajja Turxi bl-otto. Dik hekk sejra taf il-ħin kollu. Ma nistax niftaħ ħalqi għax taqbeż fuqi u tigranfani. Però jiena ma nistax noqgħod kwiet, ma nistax insib paċi, ma nistax neħles mill-inkwiet, kollu kien bl-inkwiet jien. X'inkwiet?

Patri Pupul ħa rankatura, illi baqa' għaddej dritt minn bieb miftuħ, u f'nofs il-kurutur kif niżel it-taraġ, jiltaqa' mal-gwardjan illi tajr u tefgħu fl-art u b'konsegwenza ta' dan kollu għamillu ħames punti eżatt fuq l-istess post fejn dejjem qasam rasu joqsam tilu jien.
Miskien, ma tistax tiġi tgħidli li rġajt għamiltlu xi ħaġa oħra int? Le, le, jien le, imma għamiltlu int l-ewwel waħda u int

Int taħseb li qed hekk imma int, int taħseb li mbagħad hekk għadha terġa' tiġi. Issa tara kif għad terġa' tiġi u dak kollu int taħti ta'. Iva, int taħti. Jien biex? Int taħti, għax li kieku int insistejt biex il-partit ta' Santa Svetlana nagħmilha jien kieku dan ma sarx kollu, int taħti dan, int taħti, int taħti.
U erġajt lura x'naf lew inti tikkaverjani, jekk issibni hawnhekk il-maħbuba tiegħek ibqa' ċert li toqtolni, toqtolni żgur. Isma', aħna se nibqgħu sejrin bija dil kantalina jew? Inti għax ma għedtilix mill-ewwel li l-parti ta' Santa Svetlana jien se nagħmilha u mhux hi. Jew qed tibża' minnha? U mhux għax nibża' minnha, għalkemm ma nafx min ma jibżax ta' jien. Imma jien ma rridx li proprju ftit ġranet qabel it-tieġ jinqalagħli l-inkwiet. Issa, sinjorina, immaġina lilek libsa ta' bridesmaid, b'dak il-ħafna ċfuf u antaċċjoli, u mbagħad miġġielda mal-istess għarusa. Għidli l-mintajda din, il-mintajda! Le, le, le, jiena t-teatrin fuq il-palk biss nagħmlu. Inti kellimha ċar u għidilha li Santa Svetlana ma kellhiex l-età l-venerabbli li għandha hi.
Huwa x'qal huwa? Huwa, huwa qisu ras maqtugħa. Semmali anki fil-kunvent, qal li misieru traċedju, u korriment u ma nafx xiex. Qal li se nagħmel, se noqgħod hawn, jekk tiġi hawnhekk taqtolni dik, żgur. Ma jistax ikun nibqa' hawn jien. Ara, kif inhu l-bieb imbexxa, se mmur nitla' nara kif fuq il-bejt. U jien, jien ma nistax noqgħod hawn, ta, ma nistax noqgħod hawn. Tibżax, tibżax, inti ejja miegħi, oqgħod stenna taħt it-terrazz sakemm inkellimha. Fim? Ejja, ejja, ejja mmorru, ejja.

Qabadni bħal bard kbir ma' ġismi kollu. Ejwa, u wara bard kbir irid ikun tam biex jinfed dik is-solża li għandek, taf! Se nkompli jew mhux se nkompli? O kompli, kompli ftit ieħor dalwaqt tgħaddih lil Ġil Ormu int! Mela, kif nitfa' għajnejja u narah dik il-faċċa ma' rasu!

L-ewwel nett minħabba l-aħbar li ta Nifrelu, u t-tieni nett għax Ġilor Munzerta fetaħ il-bieb meta jien kont ġiġa sa niftħu b'rasi dak il-bieb. U naqra naqra se tasal biex tgħid illi t-tort kien tal-Gwardan li ġie mid-dinja. Int biss m'għandek tort tal-Kastiġan, int biss! N-nervi, n-nervi, n-nervi li għandi hawn qegħdin inemmlu f'rasi u għandi qed innifħaħ bħalissa, anke bl-aċċerġjament tiegħek ukoll qed inħosshom inemmlu.

Eehh!
Ara l-veru Patrick Harretta int! Int żaqqek l-eqdess spaċja li għandek int żaqqek! Puput.
Tinsiex li issa se tfakkarna ma' Don Circa li diġà uriena l-kapaċità tiegħu fl-għaxar anniversarju mis-saċerdozju tal-gwardjan! Naf, u mela ma nafx u int ittestjajtlu sew l-ikel tiegħu, sew doqtu li kellu l-ħelu tiegħu għax xejn ma ħassejt li dan. Preċiżament!
U m'hawnx għalik! U veru m'hawnx għalija! Anzi trid tgħid li ma kien hemmx għalija, għax kollox ħa u lili ma ħallejtli xejn! Inti taf fejn hu postok int? Taf fejn hu postok? Fid-dipartiment tat-tindif! Hemm postok inti! Biżżejjed, Bubu. Biżżejjed. Jaqa', ġara, irnexxieli ninfed is-sonża li għandek u missejtlek il-laħam il-ħaj! Ħallejna pit! Kull meta tkellimni int, Bubu, Turini x-xejn tiegħi. Tgħidli kemm jien minn xejn! Aqtax daqsxejn ta' xejn fik, Pit! Tibżax.
Iddieha qbija. Iddieha qbija, Pupu. Dan li ġibtha li għandi gastronomika u għandi daqshekk redikolu u miżerabbli. Imma sewwa ngħid jien, Pupun, Sewwa ngħid illi l-ħniena tas-sema kbira ukoll! Kbira, u hawn jekk xejn naqbel miegħek żgur. Imma saqqek akbar minnha taf bi tara tlaqt l-għemien.

Qed niftakar fl-abti ta' Ptitoru, it-tixtoħ ti ma semmejtuh, xi naqra, il-ħelu u l-ikel li se jkun hemm. Għamilna riferenza għaċ-ċkejkna. Iva. Eżatt, eżatt, issa għala qed ġibna d-diskors fuq iż-żwieġ, toh, toh. Għadu għal ħames ġimgħat oħrux!
It-tixtoħ ti biet la kien u lanqas għadu għal ħames ġimgħat oħra. Ma kienx. Mela allura għaliex għad tmur? Għal tliet ġimgħat oħra tixtħu oħti? Tliet ġimgħat oħra. Tlieta! Alleluja! Tliet ġimgħat oħra għad. Tliet ġimgħat oħra taħbad ir-rexta ta' Santa Svetlana. Mela allura la oħtok se tiżżewweġ tliet ġimgħat oħra, il-parti ta' Santa Svetlana ma tistax tagħmilha. Mela jien meħlus!

Nerġi' b'ras komposta fejn daritli rasi. Għaliex ma. Kont se ngħidlek x'dart. Kont imur ħabib u m'hemmx għalfejn. La ma mitt s'issa, m'għandi bżonn tobba. Kont qiegħed fiċ-ċella tiegħi fejn mingħalija m'hemmx periklu jien. Imma l-affari tiegħi naqra l-premja.

Se npoġġi ftit bilqiegħda wkoll għax, ngħidlek is-sewwa xejn mill-mużew bil-mixi. Poġġi, hawn ha, ixrobha bis-saħħa tagħna. Nixrobha, nixrobha.
Bħalissa dal-grokk jagħmilli tajjeb għax ma tantx naf eżattament kif qed inħossni. Tidher taf, donnok tidher ħarirha mix-xhur, Sur Borg. M'intix tajt ħażin taf għax, ngħidlek is-sewwa lanqas naf kif naqbad inżerżaqhielek. X'ħalli ngħidlek,

Propjament għadek kif għedt li ħa tiżżewweġ illum u għalhekk ma nixtieqx ngħidlek li dak li ġejt propjament biex ngħidlek imma, insomma, bis-saħħa tagħkom. Iva, inti xhud, Sinjur, xhud! Iva, ġejt biex nagħmel xhud jien. Xhud propju! Il-Providenza mhux għalhekk għeddlek, il-Providenza bagħtitek, Sinjur, għax donnok kont taf li x-xhud li kellu jagħmilli llejla kien korru gravament, Sinjur. Skużani ħafna, ħa mmut ngħid inċensu, għaċ-ċensu tgħidx kemm se jifraħ issa li ngħidlu li ġie xhud volontier! Skużani, Sinjur, dan, dan aqtagħ l-għalidejja, skużani.
Hawn milli jidher dħalt membru attiv mhux ħażin. Skużani, taf, ma bħalissa nħossni daqsxejn mifxul. Is-Sinjorina oħtok fixlitni. Iva, jiena naħseb iktar fetħitlek l-aptit għal xorb irqiq. Intant, allura, Sur Borg, xi tgħidli? Xejn speċjali. Prattikament jiena ġejt mibgħut hawnhekk mill-awtorità, mill-awtoritajiet biex ninforma lis-Sinjura oħtok li din id-dar se titteħdilha minħabba l-oqbra puniċi li nstabu. Kif? Tiġix tgħidli li ġejt tgħidilha illi se joħdulha d-dar? Ma lħaqtx.
Kull ma lħaqt għedtilha hu li jiena ġejt biex nagħmilha xhud. Xhud, niftehmu, xhud tal-ftehim illi ġejt biex nifirma f'isem l-awtorità. Imma oħtok mid-dehra fehmet li jiena ġejt hawn biex nagħmilha xhud fittiex.

Wara kollox, kemm ili nixxjentifika fl-istorja li qatt ma ltqajt ma' mara li tassew kien ħaqqha min jgħin. U mhux tassew, eżatt.
Is-Sinjorina Ochtok tidher xebba bil-għaqal u ħaqqha li jkollha min jgħinha. Ħaqqha. U nixtieq jien nkun jien il-wieħed preżenti fit-tieġ tagħha. Proset. Kemm qed nieħu gost b'dal-kliem sabiħ li qed tgħidli, proprju llum fl-isbaħ ġurnata t'oħti. Sur Borg nirringrazzjak.

Se niżżewweġ bniedem imżejjen b'kollox. X'int tikteb, qalb ta' qalbi, bniedem tal-iskola? Ngħidlek is-sew, ħassejt il-Muża taraxxni illum. Min hi din Moża?
Muża, muża. Muża hija dik l-inklinazzjoni li wieħed iħoss biex jikteb xi ħaġa. U llum faqqajtlek daqsxejn ta' poeżija taf li se tibqgħalna tifkira ta' dan l-iktar jum għażiż ta' ħajjitna. Hija l-isbaħ rigal ħiereġ minn qalb safja daqs l-ilma ġieri tax-xmajjar.
Was ara ġejja. Iva, iva.
B'tifkira għażiża ta' jum it-tieġ tiegħi magħġuża Borġ Santucci. Ħallew.
Għal ċensu Guzman armat ix-xatt bl-aqwa dolċerija, twieldet mara sbejħa daqs anġlu u qalbiena daqs baħrija. Biex mal-pasti iżżid tkattar tomit il-ħlewwa, sal-lejla jien u int minn barranin insiru t-tnejn ta' ġewwa. U rajtek riesqa sbejħa sbejħa lejja fuq l-artal biex niżżewġu u bħal żewġt ifniek

Sa l-għaraq bida jxoqq għalija.
Insomma, basta, basta oġbitek. Iva, kella raġun taf Ġuljetta titferfer meta kien ikelli ma' Romeo xalew.
Isma' bil-ħaq, eh, fadal xi ħadd li fadal lu jġibilna regali. Eh, Isa fejna fim eh. ma baqa' ħadd kulħadd ġie min kellu jiġi, imma Fredu ħija qalli li naħseb li aktar jiġu il-patrijiet ta' ħal-ħemda. Iva, u dawk issa saru, saru ishom tal-familja, ta, inti tnewlilhom l-ikel. U inti ġġibilhom il-ħlewwiet. Iva!
Tidher li maħbuba x-xebba bid. Rajthom hawn barra x'erba' rigali tawha, eh? U naħseb jiswu il-flus dawk ukoll.
Pupull, qed tinnota bħali? Qed inxomm qisha riħa ta' ħelu matrimonjali. Asservajtha di għal. Bit, tersaqx lil hemm. Dik għalik żona perikoluża. Fhimt x'qed ngħidlek? Iva, fhimt. Jeħtieġlek illi żżomm quddiem għajnejk u tagħmel sforz kbir li tiftakar li din mhix il-kċina tal-kunvent tagħna. Fhimt? Iva, fhimt. Basta.
Għandek xi ħaġa oħra xi tfehmni fuq. Iva, mela m'għandix li tirrealizza li hawn qegħdin għand in-nies. Fimt, u li jiena u int aħna ġejna mibgħutin hawnhekk bħala delegazzjoni konventwali u l-aktar ħaġa importanti hi li żżomm quddiem għajnejk illi t-trattament tat-tieġ mhux hawn sa jsir, u għad irid jibda. Mhux, jiena ħajti mortifikazzjoni ser għaddiha wkoll. Hija virċina kellhom idaħħlulha fiha u tinreħħa ta' għenu. Ma tellgħunix fuq il-bejta ċirkina biss ħallewlha sħiħa. Piet, Ma nafx issa temminni li se ngħidlek. Taf kemm qed inħossha bi kbira biex nippreżentalha dar-rigal u ngħidilha dawk iż-żewġ kelmiet. Inti aktar għandek speċi xi ħtata hekk u jiena f'qalbi għad min jaf kieku tqarstilha xi erba' kelmiet int, Piet, minflok li.
Di ħaġa li tikkonċerna lilek u dak il-kwadru għandu konnessjoni kbira miegħek. Allura aħjar tippreżentah int. U kieku taf x'nervi qegħdin jaqbduni, ma nafx temminnix fih! Hu ta' żgur li nemnek! Hu ta' żgur li temminni! bil-qalb għadtha u żaqqet iż-żefnet u tbandlet min-naħa l-oħra bil-ferħ xejn għadtha. Pietru. ta' ħabib, parir ta' sinċier, ta' veru ħabib li jieħdu ġieħ ilex mill-qalb. Kieku titlob aktar b'ħerqa u b'żelu, dan il-vizzju tat-tindif u t-tnaqqir li għandek josfor f'kemm tgħid Ammen! Da parir.
Isma' minni. Mimli mħabba u rispett kif tħobb it-tielet soltu. U mbagħad tgħid, Hi nagħmilha tard ma ilha. T'għalfejn għandek dawn l-elfi kollha fuqek int? Għalfejn?
Għalfejn għax il-ħarsa mqita u l-vivaċità tas-sinjorina Ġuża lili qed inessuni n-nervi li għandi bħalissa u qed jeċitawni, Pit. Isni qatt ma kont f'okkażjoni hekk bħal din.

Inti, inti taf għaliex qed tħoss dawn l-eċitament kbir? Għax illum eċitat iktar mis-soltu. Eċitat iktar mis-soltu? Għandek tkun taf illi l-affarijiet qiegħed narhom erba' darbiet ikbar mis-soltu. Pereżempju lilek. Taf xi qiegħed narak bħalissa, ħin kbir. Daqs supertanker qed naraħ quddiem għajnejja. Hekk, daqshekk. Ħakku l-għodu qed jaqbduni kollhom. Kif għad niftakar f'dawk l-erba' kelmiet li rrid nagħmel jien? X'naqbad nagħmel?
Oqgħod, oqgħod. Ħa fergħa lek grokk u nagħmel tnejn għalija, biex tgħin. Ara biss ma tersaqx lejn ix-xorb, għax taf x'nagħmel? Nirriżenja minn din id-delegazzjoni konventwali u nitlaq lejn ir-raħal ta' Ħal Ħemda. Hawn fejn se tlaqiegħ int? Fil-ħanut ta' Burixu tal-inbid li għandna hemmhekk taf ir-raħal? Ħakkur għodet jaqbduni. Piet.
Għajr popol. Kif qegħdin weħedna, tajt nipprova nara għadniex nafhom bla minn. Intu żgur! He, x'tedlef, ippruvahom, ippruvahom, he! Għax hekk xejn xejn tgħidlek. Iva, iva, żgur, żgur.
Ipprova, popol.
F'isem il-patrijiet kollha tal-kunvent tagħna! Stenna, stenna, stenna, popol, ruħi. Inti 'l min se tkellem? Lil Ġuża jew lil tas-slima kollha? Baxx. Baxx il-volum. Imbaxx il-volum. Baxx il-volum. Għalhekk, Sinjorina Jusa, illum qegħdin hawn f'dawn l-isbaħ jum ta' ħajtek biex f'isem il-patrijiet kollha ta' Ħal Ħemda ji. Steh.
F'isem il-komunità, mhux aħjar hekk? Il-komunità.
Biex f'isem il-komunità kollha ta' Ħal Hemda jien sa ntik dan. Se nippreżentak. Jien sa nippreżentalek dan ir-rigal li ġej mill-qlub tagħna. Mill-qalb tiegħi.
Li magħmul speċifikament għalik. Għal speċifikament.
Li ġej speċifikament għalik, magħmul minn moħħi, oriġinat kollu minni, imma maħdum mill-idejn nobbli u abbilitissimi ta' Patri Ġiżmondu, dan il-kwadru illi maħbdun b'sengħa kbira li huwa impitter mill-idejn nobbli tiegħu u huwa magħmul minn arti sensittiva, attiva, kollettiva, sensittiva qatt għandu jkun u ma nafx kemm il-diva tista' tiġi f'moħħi bħalissa għax il-mustarda tiela' u tinħossha taqbiżli u widnejja diġà qed jaqmgħu! Paul, qed tuża kliem bombastiku illi la jien U lanqas int m'aħna lil fuq. Hemm issa żejjed, ta!
Issa qabbżtni bis-serjetà, taf, issa, issa se titlifli lil, re, ta! Taf x'qiegħed nara bħalissa lilek, isek, isek kewbet iddur fl-ispazju, fl-ispazju hemm fuq, u mbagħad fuq kollox dak hemm min, min, min, min se jagħmilhom, jien jew int, biss, eh! Kompli għaffeġ, kompli għaffeġ, kompli, kompli għaffeġ! Jien ngħaffeġ, le, jekk niġu f'dan tgħaffeġ int għax int fik daqq stromblu ta' żrar u mhux jien, taf! Kollox sew, mela kompli mur tal, tal-bomba, kompli!
U għalhekk, Sinjorina Svetlana, jiena sa ġibtlek biex nippreżentalek dan l-inkwatru ta' Santa Ġuża bħala tifkira tad-dramm li int kont sa tagħmel f'ġewwa r-raħal tagħna u għalhekk, Sinjorina, qed nippreżentawlek dan ir-rigal. Nidher ha mor tajjeb Pietru! Għoġobtok! Qed tara kont eċitat għal xejn u mor tajjeb! Ta' sida! Barbuljata b'Roma Bubuljana! Għaliex?

Mhux aħjar tippreżentulha dak ir-rigal?
Sinjorina Aġuża, Pupu rrid jgħidlek xi ħaġa. Għar-rigal. Sinjorina Svetlana.
Ġuża. Sinjorina, aħna ħaffifna kemm flaħna u ġilgħormu biex inkunu preżenti għall-preżentazzjoni ta' dak il-kwadru ma' midderha wasalna tard. Biex xorta waħda jiena ningħaqad ma' ġilgħormu